Salam meni hormatly adamlar! Garaşsyz, baky Bitarap ýurdumyzdaky täzelikleri hemem habarlary bilen tanyşdyrýan Watan habarlar gepleşigimize başlaýas. Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Ukrainanyň Prezidenti Wladimir Zelenskä we ýurduň ähli halkyna Ukrainanyň Garaşsyzlyk güni mynasybetli tüýs ýürekden gutlaglaryny we iň gowy arzuwlaryny iberdi. Türkmenistanyň Prezidenti şu ýakymly mümkinçilikden peýdalanyp, Prezident Wladimir Zelenskä tüýs ýürekden berk jan saglyk, bagtyýarlyk, Ukrainanyň halkyna bolsa durnuklylyk hemem gülläp ösüş arzuw etdi. Hormatly Prezidentimiziň ynsanperwer hemem sahawatly syýasaty netijesinde ynsan saglygynyň gymmaty ähli zatdan ileri tutulýan Diýarymyzda halkymyzyň bagtly, abadan durmuşda ýaşamaklaryna gönükdirilen ägirt uly işler durmuşa geçirilýär. Garaşsyzlyk ýyllarynda Ýurdumyzda bar bolan şypahanalaryň durkunyň täzelenmegi, döwrebap şypahanalaryň gurlup ulanmaga berilmegi netijesinde, halkymyz ähli amatlyklary göz öňünde tutulan döwrebap binalarda dynç almaga, saglygyny berkitmäge hemem dikeltmäge uly mümkinçilikleri tapýar. Lebap welaýatynyň Farap etrabynda ýerleşýän Farap şypahanasy melhem-merjilik häsiýetli ajaýyp desgalaryň biridir. Binagärlik gurluşynyň owadanlygy bilen köpüleň ünsüni özüne çekýän Döwrebap melhemler öýi iki ýüz elli orunlyk bolup, raýatlarymyz ýylyň islendik paslynda şypahanada öz saglyklaryny dikeltmäge, keselligiň öňüni almaga giň mümkinçilik tapýarlar. Halkymyzyň esasan zähmet rugsatlaryna çykýan dynç alyş möwsümi bolan tomus paslynyň dowam edýän häzirki günlerinde-de Farap şypahanasy köp adamly bolup, dynç almaga isleg bildirýän raýatlarymyzyň sany barha köpelýär. Amyderýanyň sag kenarynda gurlup ulanmaga berlen bu döwrebap şypahana anyklaýyş, bejeriş we suw bilen bejeriş bölümlerinden ybarat bolup, ähli bölümler dünýä ülňülerine laýyk gelýän häzirki zaman lukmançylyk enjamlary bilen abzallaşdyrylandyr. Anyklaýyş bölümi endoskopiýa, rentgen, ultrases barlag, elektrokardiograf, kliniki biologika barlaglary we beýleki döwrebap enjamlar bilen doly üpjün edilen. Bejeriş bölüminde fizioterapiýa, owkalama, iňňe bilen bejeriş, Içege bejeriş hem bedenterbiýe otaglary bar. Fitobar otagynda Gahryman Arkadagymyzyň Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri atly ylmy-ensiklopedik işinde beýan edilýän dermanlyk ösümliklerden melhemler, ýörite demlemeler taýýarlanyp, saglygyny dikeldýän raýatlarymyz melhemlik çaýlardan şypa tapýarlar. Bu melhemler öýüniň esasy häsiýetli aýratynlygy suw bilen bejerginiň geçirilmegidir. Bu ýerde kükürtli-wodorodly, ýod-bromly, Suwly otaglar, suw arkaly gidroowkawlama, on sekiz sany ýörite wannalar raýatlarymyza hyzmat edýär. Şypahananyň jana şypaly melhemlik suwunyň düzüminde himiki elementleň otuzdan gowragy bolup, oň ýylylygy elmydama otuz dokuz selsiý derejede saklanýar. Farabyň bejerijilik häsiýetli melhem suwy ýedi ýüz elli metrden gowrak çuňlukdan alynýar. Bu ýerde bir ýüz elli kub metr suw saklaýan ýapyk howdan bolup, uly bejerijilik häsiýetli mineral suwuň ýerasty çeşmesi arkaly doldurylýar. Şypahananyň gudrata barabar melhem beriji suwy aşgazan, içege, bagyr, öt-haltanyň kesellerine, guragyry, nerw, daýanç, hereket, deri, ýürek, gan-damar kesellerini bejermekde giňden ulanylýar. Bu ýerde dürli keselleri bejermekde mollagara palçygyndan ýapgylyň, şeýle-de azakirit parafin bejergileriniň hem netijeli ulanylýandygy bellärliklidir. Bulardan başga-da, şypahana gelen raýatlara diş, göz, gulak, burun, bokurdak lukmanynyň otaglary hyzmat edýär. Şypahanada duzly gaz kamera arkaly gazoterapiýa bejergisiniň ýola goýulmagy bilen dürli öýken dem alyş ýollarynyň sowuklamasyny, allergiki dermatitler, neýrodermitler ýaly deri kesellerine, Gan basyşynyň ýokarlanma keseliniň birinji, ikinji derejelerinde guragyry, nerw, ýürek, gan-damar ulgamynyň kesellerini bejermekde anyk netijeler gazanyldy. Duz bilen bejermek otagyndaky duzlar güneşli ülkämiziň Köýten dagyndan hemem Gojaman Hazardan getirilen tebigy minerallardyr. Şol minerallaryň düzüminde tebigy ýagdaýda ýoduň agdyklyk etmegi dem alyş ýollaryň kesellerinde, endemiki zob, Dowamly bronhit, bronhial dem gysma ýaly kesellere bejergi bermekde hasam ähmiýetlidir. Ähli amatlyklary bolan otaglarda raýatlarymyzyň dynç almaklary üçin zerur şertleriň döredilendigi bellenmäge mynasypdyr. Şypahananyň lukmanlarynyň hyzmaty ýerine düşüp, ýurdumyzyň çar künjünden gelen adamlar gysga döwürde janlaryna şypa tapýarlar. Şypahanada saglyklaryny dikeldýän adamlar şeýle ajaýyp melhemler öýüni Il-günümize peşgeş beren, halkymyzyň saglygy, bagtyýar durmuşy ugrunda yzygiderli aladalanýan hormatly Prezidentimize alkyş sözlerini beýan edýärler. Men Seýidow Uranmyrat, Aşgabat şäheriniň ýaşaýjysy. Saglygy dikeltmek üçin Farap şypahanasyna geldik. Şypahana gelenimizde bizi hemme işgärler gowy garşyladylar. Lukmanlarymyzam tüweleme hemmesi aýak üstünde biziň kemimizi goýmajak bolup, şypa berjek bolup çalyşýarlar. Ata-babamyzyň ýollary bar, Saglyk esasy şypadyr, her bir adama Tüweleme bejererim gaty oňat, nähili bejergi diýseň bar. Arkadagly Serdarymyzyň taýsyz tagallasy bilen ýurdumyzda şyhanalar ulgamy hem yzygiderli ösdürilýär. Bize şeýle mümkinçilikleri döredip beren Arkadagly Serdarymyz, hormatly Prezidentimiziň jany sag bolsun, belent başy aman bolsun! Men Rejepbaý Amanmyradow, Daşoguz welaýatynyň Gubadagýetrabynyň ýaşaýjysy. Ýurdumyzda belli bolan şypahanalaryň biri bolan Lebap welaýatyndaky Farap şypahanasyna öz saglygymy dikeltmäge geldim. Ine şu ýerde gelen günümizden bizi ýeňil elli lukmanlar güler ýüz bilen garşy aldylar. Ine şypahanada ähli şertler döredilipdir. Şypahananyň ähli mümkinçilikleri bar. Naharhanalar gowy guralan we daş-töweregi bag-bakjalyga bürelen. Saglygyňy dikeltmek üçin şu ýerde sport meýdançalary bar. Arkadagly Serdarymyzyň tagallasy bilen häzirki wagtda ýurdumyzda dürli hilli şypahanalar, bejeriş merkezleri döredilip dur. Farap şypahananyň içinde tejribeli lukmanlar bar. Bular dürli ugurlardan zähmet çekýär. Şypahanada Dürli ugurlar üçin berilýän bejergiler adam üçin gaty peýdaly. Ine şu ýerde wanna otaglary bar, basseýn bar, gowy duzly basseýnler. Ondanam başga mollagaraň palçygy bar bu ýerde. Farap şypahananyň esasy aýratynlyklaryndan biri duza, mikroelementlere gaty baýlygy bilen tapawutlanýar. Farap şypahanasynyň suwlarynda mineral elementlere baý bolan bejergi alyp bolýar. Arkadagly Serdarymyzyň, hormatly Prezidentimiziň jany sag, ömri uzak bolsun! tutýan tutumly işleri rowaç aldyň.
Häzirki döwürde Arkadagly Serdarymyzyň tabşyryna laýyklykda, paýtagtymyzyň dürli künjeklerinde ýerleşýän durmuş maksatly binalaryň döwrebaplaşdyrylmagyna, olaryň häzirki döwrüň talabyna laýyk derejede enjamlaşdyrylmagyna möhüm ähmiýet berilýär. Bu işleň saglyk ulgamy bilen berk bagly bolmagam guwandyryjydyr.
Sişenbe güni hormatly Prezidentimiz paýtagtymyzda alnyp barylýan toplumlaýyn işler hem-de Aşgabadyň durmuş düzümini mundan beýläk-de toplumlaýyn kämilleşdirmegiň taslamalary bilen tanyşlygynyň çäklerinde saglyk ulgamynyň işlerine uly üns berdi. Şu mynasybetli ýurdumyzyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginde hoşallyk maslahaty geçirildi. Giň gerimli täzeçil taslamalaryň üstünlikli durmuşa geçirilmegi bu ulgamda öňde goýlan wezipeleri çözmäge toplumlaýyn we oýlanyşykly çemeleşilmegi netijesinde paýtagtymyzyň şu künjeginde ugurdaş desgalaryň iri toplumy döredildi. Muň özi ýurdumyzyň baş baýlygy hökmünde yglan edilen adamlaryň saglygy baradaky aladanyň döwlet syýasatynyň esasy ugurlarynyň birine öwrülendigini görkezýän aýdyň subutnamadyr. Bular barada aýtmak bilen, maslahata gatnaşyjylar degişli ugurda amala aşyrylýan işler üçin hormatly Prezidentimize hoşallyk bildirdiler. Mälim bolşy ýaly, halkymyzyň saglygy we abadançylygy baradaky alada we köpçülikleýin bedenterbiýe-sagaldyş herekedini höweslendirmek yzygiderli durmuşa geçirilýän döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biri bolup durýar. Raýatlaryň saglygy baradaky alada ýurdumyz üçin uly gymmatlykdyr. Saglygy goraýyş we derman senaty ministrliginde maslahata gatnaşyjylar hormatly Prezidentimize Ýüzlenme kabul etdiler. Tebigatyň gözel künjeginde hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň tagallasy bilen bina edilen Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugynyň ýanyndaky ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň hojalyk müdiriýetiniň täze binalar toplumynyň Gahryman Arkadagymyzyň ak pata bermeginde açylyp ulanmaga berilmegi mynasybetli Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugynyň Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşi bilen bilelikde Alkyş size, şöhrat size Arkadag, Belent Serkerdebaşymyz sizi heňňam sarpalar atly hoşallyk çäresi geçirildi. Bu waka ýurdumyzyň polat galkany, sarsmaz galasy bolan Watan goragçylarynyň watançylyk ruhuny belende göteren şanly wakalaň biri boldy. Çykyş edenler bu wakanyň ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralaryň maddy-enjamlaýyn binýadyny döwrebaplaşdyrmak we pugtalandyrmak, harby gullukçylaryň gulluk, ýaşaýyş-durmuş derejelerini ýokarlandyrmak boýunça hormatly Belent Serkerdebaşymyz tarapyndan zerur işleň amala aşyrylýandygyny buýsançly belläp geçdiler. Açylyş dabarasynda Gahryman Arkadagymyz gaýduwsyz ata-babalarymyzyň şöhratly ýoluny mynasyp dowam etdirijiler bolan esgerler bilen duşdy. Olaryň hal-ýagdaýlary, ýaşaýyş-durmuş we gulluk şertleri bilen içgin gyzyklandy. Külli türkmen halkynyň Arkadagy Watan goragçylarymyz üçin mertlik mekdebi bolup, döwrebap harby tehnikalara ussatlyk bilen erk etmegiň nusgalyk göreldesini görkezen Gahryman Arkadagymyz bilen duşmak her bir esger üçin belent mertebedir. Mukaddes harby borjy berjaý etýän esgerler üçin bu waka has-da buýsançlydyr. Dabaraly çärede aýdym-saz toparynyň dost-doganlyk, Watanymyzy, hormatly Prezidentimiziň beýik işlerini wasp edip ýerine ýetiren ajaýyp aýdymlary, Halkyň Arkadagly zamanasy ýylynyň toý ruhy bilen utgaşyp, harby gullukçylara şatlyk paýlady. Şeýle-de Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň Mälikguly Berdimuhamedow adyndaky on nol birinji harby bölüminiň Medeniýet öýünde Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gahryman Arkadagymyzyň ak pata bermeginde Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugynyň ýanyndaky ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralaryň hojalyk müdiriýetiniň täze edara binasynyň açylyp ulanmaga berilmegi mynasybetli aýdym-sazly hoşallyk çäresi geçirildi. Maslahata Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň, ýurdumyzyň jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri hem-de içeri işler edaralarynyň wekilleri we esgerler gatnaşdylar. Gahryman Arkadagymyzyň we Arkadagly Serdarymyzyň öňdengörüjilikli syýasaty netijesinde ýurdumyzyň merdana Watan goragçylarynyň maddy-tehniki enjamlaýyn binýady ýylsaýyn özgerýändigini maslahatda çykyş edenler bellediler. Soňra dabaraly maslahat Watanymyzy, Gahryman Arkadagymyzy we Arkadagly Serdarymyzy wasp edýän ajaýyp aýdymlary bilen utgaşdy.
Hatyra kitabynyň täze neşiriniň üçünji jildi bir müň dokuz ýüz kyrk birinji, bir müň dokuz ýüz kyrk bäşinji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunda söweş meýdanlarynda ýaralanmakdan hassahanalarda wepat bolan, şeýle-de dereksiz ýiten esgerleriň ýagty ýadygärligine bagyşlanýar.
Täze neşir hormatly Prezidentimiziň Beýik Watançylyk urşunda gazanylan ýeňşiň ýetmiş ýedi ýyllygy mynasybetli merdana ata-babalarymyzyň gahrymançylygy, mukaddes Watanymyza, halkymyza we tutuş adamzada ak ýürekden gulluk etmegiň nusgalyk mekdebidir diýen sözleri bilen açylýar. Döwlet Baştutanymyzyň belleýşi ýaly, müň dokuz ýüz kyrk bir, müň dokuz ýüz kyrk bäşinji ýyllaryň alym-merdimli söweşlerinde edermenligiň we gaýduwsyzlygyň, baky hormatyň hem-de ebedi şöhratyň beýik nusgasyny döreden gahrymanlarymyz kalbymyzda baky ýaşar. Müň dokuz ýüz togsan üç, müň dokuz ýüz togsan sekizinji ýyllar aralygynda çap edilen bu giň gerimli işiň üçünji jildi Halkyň Arkadagly zamanasy şygary bilen geçýän şu ýylda gaýtadan neşir edildi. Oňa Daşoguz welaýatynda öni-ösen gahrymanlaryň sanawy atma-at girizilýär hem-de olaň ýagty ýadygärligine sarpa goýulýar. Gaýduwsyz esgerleň, şol sanda biziň watandaşlarymyzyň söweş meýdanlarynda görkezen görlüp-eşidilmedik edermenligi, belent ynsanperwerlik ruhy, gaýduwsyzlygy, watançylygy, raýdaşlygy netijesinde häzirki wagtda biziň hem-de çagalarymyzyň asuda asmanyň astynda, bagtyýar durmuşda ýaşaýandygymyz ýyl-ýyldan has aýdyň duýulýar. Şoňa görä-de, biz taryhy hakydany saklamalydyrys, wepat bolan esgerleň birini-de unutmaly däldiriz. Häzirki wagtda ýaşap ýören uruş hem-de zähmet weteranlaryna minnetdar bolmalydyrys, ýaşlary olaň mysalyna terbiýelemelidiris. Neşir Türkmenistanyň hem-de Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň beýleki ýurtlarynyň, Daşoguz welaýatynyň şäherleriniň we etraplarynyň bölümleriniň resminamalaryny, uruş weteranlarynyň ýatlamalaryny, terjimehal maglumatlaryny, ylmy makalalary, döwürleýin neşirleri, şeýle hem wepat bolan esgerleriň garyndaşlarynyň beren maglumatlaryny öz içine alýar. Kitapda esgerlerden gelip gowşan uçuryş hatlary ýerleşdirilýär, uruş ýyllarynda we häzirki günlerde döredilen, aýratyn ruhy joşgun bilen tapawutlanýan goşgular getirilýär. Täze neşirde esgerleň doglan güni hem-de ýeri, harby derejeleri, aradan çykan hem-de jaýlanan wagty baradaky maglumatlardan başga-da, esgeriň goşuna çagyrylan ýeri hem-de ýyly barada maglumatlar getirilýär. Diňe bir türkmenistanly esgerleň edermenlikleri barada däl-de, tylda zähmet çeken hem-de tutanýerli zähmeti bilen ýeňşi ýakynlaşdyrýan zenanlaň we çagalaň gahrymançylyklary barada gürrüň berýän fotosuratlaram täze neşiriň üstüni ýetiripdir. Şol döwrüň gymmatly fotosuratlary, arhiwde ýüze çykarylan suratlar bilen, şeýle hem welaýatyň çäginde ýerleşýän ýadygärlikligiň şekilleri bilen baýlaşdyryldy. Ähli fotoresminamalar türkmen halkynyň iň gowy we gaýduwsyz ogullarynyň öçmez-ýitmez edermenliginiň subutnamalarydyr. Şeýlelikde, üçünji jilt, şeýle hem tutuşlygyna hatyra kitaby şol gahrymançylykly döwür baradaky hakydanyň ebedileşdirilmegine ýardam berer hem-de giň okyjylar köpçüligine niýetlenendir. Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Baş arhiw müdirliginiň neşir etmäge taýýarlan bu kitaby Türkmen döwlet neşirýat gullugy tarapyndan ýokary çaphana derejesinde çapdan çykaryldy.
Ýurdumyzda Berkarar döwletiň täze ýagmynyň Galkynyşy döwründe döwlet Baştutanymyzyň güneşli Diýarymyzda kiçi we orta telekeçiligi goldamak we ösdürmek barada edýän ýadawsyz aladasy, kabul edýän kararlary netijesinde Ahal welaýatynyň çar künjünde gurlup ulanmaga berilýän önümçilik kärhanalaram döwletimiziň ykdysady kuwwatyny pugtalandyrmaga, halkymyzyň durmuş hal-ýagdaýyny hasam ýokarlandyrmaga, şeýle-de täze iş orunlarynyň döremegine uly ýardam edýär. Muňa bolsa Ahal welaýatynyň Bäherden etrabynyň çäginde ýerleşýän gazbeton önümlerini öndürýän ukyply kärdeşler hususy kärhanasam aýdyň mysaldyr.
Ahal welaýatynyň Bäherden etrabynyň Garagun obasynyň çäginde bina edilen ukyply kärdeşler hususy kärhanasynyň gazbeton önümlerini öndürýän kärhanasynyň umumy tutýan meýdany ýigrimi bäş gektara barabardyr. Ýylda ýetmiş müň tonna gury gurluş garyny serişdelerini we ýüz segsen müň kub metr gazbeton öndürmek maksady bilen gurlan bu kärhanada daşary döwletlerden getirilen iňkämi tehnologik enjamlar hereket edýär. Kärhana çäge ýuwulýan gury gurluş garyndylaryny öndürýän, gazbeton bloklaryny öndürýän dik degirmen we hek öndürýän bölümlerden ybaratdyr. Kärhananyň bölümlerine Germaniýanyň we Türkiýäniň öňdebaryjy enjamlary gurnalandyr. Gury gurluş garyndylaryny öndürýän we gazbeton bloklaryny öndürýän bölümlerde çig mal hökmünde sement, kwars çägesi, wlen gipis, gipis daşy we sönmedik hek we alýumin pastasy ulanylýar. Çig mallaň aglaba bölegi öz döwletimizde öndürilýän önümlerden ybaratdyr. Ukyply kärdeşler hususy kärhanasynyň dik-degirmen bölüminde önümçilikde ulanylýan hekdaşy we gipis belli bir ölçegde uwelýär. Kärhanada çig mallary döwýän bölümiňem bardygyny aýtmak gerek. Kärhanada dürli ölçeglerdäki gazbeton bloklary öndürilip, olar ýurdumyzda giň gerimde ýaýbaňlandyrylan gurluşyk meýdançalaryna yzygiderli ýetirilýär. Ýeri gelende aýtsak, bu kärhanada öndürilýän gurluşyk önümleri ýurdumyzyň daşyna, Gazagystan, Özbegistan ýaly ýurtlara-da eksport edilýändigini guwanç bilen bellemek gerek. Bulardan başga-da gazbeton üçin ýelim, keramiki plitalar üçin ýelim, daşky gruntlama gury gurluş garynysy, içki gruntlama gury gurluş garynysy, içki inçe gury gurluş garynysy, şeýle-de sepleri doldurýan garyny ýaly gurluşyk pudagy üçin zerur önümleriň birnäçesi halkymyza amatly bahalardan ýetirilýär. Bu ýerde ýüz elli adamyň işlemekleri üçin iş orny döredilendir. Şeýle-de işgärleň has öndürijilikli zähmet çekmekleri üçin oňaýly durmuş we iş şertleriniň döredilendigini aýtmak gerek. Kärhananyň agzybir işgärleri şeýle kärhanany gurduryp berendigi üçin hormatly Prezidentimize alkyş sözlerini beýan etýärler.
Halkyň Arkadagly zamanasy ýylynda ýurdumyzda hususy işewürligiň milli ykdysadyýetimizdäki orny barha artýar. Orta we kiçi telekeçiligiň gollanylmagy bu babatda uly üstünlikliň gazanylmagyna getirýär. Hususy eýeçilikde daýhan hojalyklarynyň döredilmegi telekeçiligiň oba hojalyk ekinleriniň dürli görnüşlerini ösdürip ýetişdirip, bol hasyl almagyna, maldarçylyk-guşçulyk toplumlarynyň gurulmagy halkymyzyň et önümleri bilen üpjünçiligine, içerki bazarda azyk önümleriniň bolçulygyny döredip, eksport mümkinçilikleriniň artdyrylmagyna getirýär. Bu ugurda Balkan welaýatynyň Bereket etrabynyň çäginde ýerleşýän Nurly meýdan daýhan hojalygynda amala aşyrylýan işler hem döwrebaplygy bilen tapawutlanýar.
Nurly meýdan daýhan hojalygy tutuş ýurdumyzda guşçulygy ösdürmekde Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalary bolup durýan hususyýetçileriň arasynda öň hatarlarda durýan hojalyklaryň biri hökmünde tanalýar. Hojalygyň guşçulyk toplumynda döwrebap tilsimatlary ulanmak arkaly kämil önümçilik düzümi emele getirildi. Bu ýerde her ýylda on alty million sany ýumurtga öndürmäge niýetlenen guşçulyk toplumy, sekiz müň tonna guş etini öndürýän bölüm, on iki million sany jüýje çykarmaga ukyply inkubator hojalygy bar. Daýhan hojalygynyň guşçulyk toplumynda saklanýan towuklary iýmlemek, suw bilen üpjün etmek, ýumurtgalary ýygnap almak işleri awtomatlaşdyrylan usulda amala aşyrylýar. Ýörite gaplara ýerleşdirilýän ekologiýa babatda arassa ýumurtgalar her gün täzeligi bilen sarp edijilere ugradylýar. Jüýjeler üçin zerur bolan ýokumly iýmleriň esasy bölegi bolsa daýhan hojalygynyň ekinzarlyklarynda ösdürilip ýetişdirilýär. Daýhan hojalygynyň çäginde ýyllyk kuwwaty ýetmiş bäş müň tonna dürli garyndylar bilen baýlaşdyrylýan ýokumly iýmleri taýýarlamaga niýetlenen önümçilik toplumy daşary ýurtlardan satyn alnan enjamlarla üpjün edilendir. Towuklaryň sagdyn ösmeklerine hem-de köp önüm bermeklerine oňyn täsirini ýetirýän bu iýmleri ýurdumyzyň ugurdaş toplumlaryna satmagy ýola goýmak göz öňünde tutulýar. Bu ýerde taýýarlanýan towuk etleri ýörite bölümde arassalanyp, ýörite gaplara gaplanyp, belli bir möhlet sowadyjylarda saklanandan soňra, ýurdumyzyň sarp edijilerine ugradylýar. Garaşsyz Diýarymyzyň azyk garaşsyzlygyny üpjün etmäge, dünýä bazarynda bäsdeşlige ukyply, ekologiýa taýdan arassa, ýokary hilli oba hojalyk önümlerini öndürip, içerki bazarlarda azyk bolçulygyny artdyrmaga döredilýän giň mümkinçilikler üçin hususy kärhananyň hünärmenleri Arkadagly Serdarymyza alkyş sözlerini aýdýarlar.
Berkarar döwletiň täze ýaman galkynyşy döwründe hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda ýurdumyzda alnyp barylýan çuňňur oýlanyşykly döwlet syýasaty Diýarymyzyň beýleki ulgamlary bilen bir hatarda dokma senagatynam şanly ösüşlere besleýär. Pudagyň kärhanalaryna iňkämýyl dokma enjamlarynyň, innowasion tehnologiýalaryň ornaşdyrylmagy Döwrümiziň ösen talaplaryny kanagatlandyrýan täze önümçilik desgalarynyň gurlup işe girizilmegi dokma senagatynyň kuwwatlanmagyna, ykdysady görkezijileriniň yzygiderli artmagyna uly itergi berýär. Döredilýän giň mümkinçilikleriň netijesinde halkyň Arkadagly zamanasy ýylynda ýokary zähmet üstünliklerine beslenýän döwrebap dokma kärhanalarynyň birem Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň Türkmenabat pagta egiriji kärhanasydyr.
Döwrümiziň kämil dokma enjamlary bilen birkemsiz enjamlaşdyrylan pagta egiriji kärhanasynda ýokary hilli nah ýüplükleri öndürmek ugrunda agzybir işgünärmenleriň alyp barýan yhlasly zähmeti tüýs ýerine düşüp, ýokary netijeler gazanýar. Halkyň Arkadagly zamanasy ýylynyň ýedi aýynyň jemleri boýunça bu ýerde bäş müň dört ýüz altmyş alty tonna nah pagta ýüplügi öndürilip, önümçiligiň ösüş depgini bir ýüz dokuz bütin ondan dokuz göterim ýerine ýetirildi. Ýanwar-iýul aýlarynda kärhanada bir ýüz üç million bir ýüz on bir müň alty ýüz ýetmiş ýedi manatlyk iş ýerine ýetirilip, önümçiligiň ösüş depgini bir ýüz kyrk sekiz bütin ondan dokuz göterime deň boldy. Her bir güni joşguly zähmet üstünliklerine beslenýän Türkmenabat pagta egiriji kärhanasynyň önümleri ýurdumyzyň içerki bazary bilen bir hatarda, daşary döwletlere-de bökdençsiz eksport edilýär. Şolaryň hatarynda Birleşen Arap Emirlikleri, Beýik Britaniýa, Russiýa Federasiýasy, Türkiýe, Gyrgyzystan, Gruziýa ýaly döwletleri belläp geçmek bolar. Degişli döwürde içerki bazary hasaba alanymyzda jemi bäş müň bir ýüz segsen ýedi tonna nah ýüplük ýagny togsan ýedi million ýedi ýüz segsen bäş müň sekiz ýüz ýigrimi bir manatlyk taýýar önüm sarp edijiler ugradyldy. Işleri barha ilerleýän bu önümçilik kärhanasyny esasanam nah ýüplükleriň dürli belgili görnüşleri öndürilýär. Welaýatyň pagta arassalaýjy kärhanalarynda gaýtadan işlenen gowaça hasyly önümçiligiň ýola goýulmagynda zerur bolan çig mal bolup hyzmat edýär. Döwrebap dokma kärhanasynda taýýarlanýan nah ýüplügiň hil derejesine aýratyn ähmiýet berlip, berk gözegçilikde saklanýar. Kämil enjamlara daýanýan döwrebap barlaghana önümiň hilini çalt we takyk kesgitlemäge mümkinçilik berýär. Kärhananyň agzybir işgärleri pudagy ösüşleriň täze belentliklerine çykaran hormatly Prezidentimize alkyş hem-de hoşallyk sözlerini aýdýarlar.
Hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalary netijesinde ýurdumyzda amala aşyrylýan giň möçberli özgertmeleriň çäginde telekeçilik ulgamynda bazar-ykdysady şertlerinde bäsleşige ukyply önümçiligi ýola goýmakda uly işler durmuşa geçirilýär. Işewür telekeçiligiň çekýän asylly zähmetleri bilen önümçilige täze öňdebaryjy tehnologiýalar ornaşdyrylyp, halkymyza zerur bolan Ýokary hilli hojalyk harytlaryny öndürmek işleri hem talaba laýyk derejede alnyp barylýar. Mary welaýatynyň Wekilbazar etrabynyň çäginde ýerleşýän Ak bulut haryt nyşanly hojalyk harytlaryny öndürýän Türkmeniň rysgaly atly hususy kärhanasynyň önümçilik binýadynyň giňeldilmegi netijesinde halkyň sarp edýän harytlarynyň uly tapgyrlary öndürilýär. Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyş döwründe telekeçilik ulgamy we oň önümçiligi hil taýdan ýokary derejä göterildi. Hormatly Prezidentimiziň ýurdumyzda kiçi we orta telekeçiligi ösdürmek baradaky edýän bimöçber aladasyndan ruhlanyp zähmet çekýän telekeçiler önümçilige täze, kuwwatly tehnologiýalary ornaşdyrmak arkaly daşary ýurtlardan getirilýän önümleň ornuny tutup bilýän ýerli harytlary öndürmek we olaň möçberlerini artdyrmak işlerini ýola goýýarlar. Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzasy bolup durýan Wekilbazar etrabynyň çägindäki Ak bulut haryt nyşanly hojalyk harytlaryny öndürýän Türkmeniň rysgal atly hususy kärhanasyny ýokary önümçilik kuwwatly kärhanalaryň hatarynda görkezmek bolar. By hususy kärhananyň önümçilik bölümleri daşary döwletlerde öndürilen kuwwatly tehnologiýalar toplumy bilen üpjün edilen. Önümçilik kuwwaty ýokary bolan bu enjamlar awtomatiki usulda dolandyrylyp, olaň hünärmenler tarapyndan sazlaşykly işledilmegi netijesinde, bu ýerde dünýä ülňülerine doly laýyk gelýän önümler bolan çaga arlyklarynyň, çygly süpürgiçleň hem-de egin-eşik ýuwujy we tämizleýji serişdeleň uly tapgyrlary öndürilýär. Kärhanada ekologiýa taýdan arassa, matadan taýýarlanýan çaga bedenini tämizleýji, derini ýumşadyjy we çyglandyryjy, egin-eşikleri arassalaýjy hemem olara ýakymly ys beriji bu hojalyk harytlary özüniň ýokary hilligi bilen tapawutlanýar. Harytlyk derejesi ýokary bolan hem-de dürli görnüşli döwrebap gaplara gaplanan bu harytlar elýeterli bahadan ilatymyza getirilýär. Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyş döwründe bu hususy kärhanada senagat we gündelik sarp edilýän önümleň birnäçe görnüşleri öndürilýär. Bu kärhananyň tutuşlygyna daşary döwletleriň belli kompaniýalarynyň ýokary tehnologiýaly enjamlary bilen üçledilmegi halkymyza zerur bolan ygtybarly önümleri öndürmäge giň mümkinçilik döredýär. Bu ýerde Ak bulut haryt nyşanly diş arassalaýjy serişdeleriň birnäçe görnüşleriniň öndürilmegi kärhananyň işçileriniň halkymyzyň hojalyk önümlerine bolan ösen isleglerini yzygiderli öwrenip durýandygynyň aýdyň subutnamasydyr. Kuwwatly enjamlaryň kömegi arkaly öndürilýän bu döwrebap diş arassalaýjy serişdeleriň dişleri tämizlemekde ähmiýeti örän uludyr. Ýeri gelende kärhanada ýerli çig mallary peýdalanmak arkaly dürli görnüşli päkileri öndürmek işleriniň ýola goýlandygynam aýratyn bellemek gerek. Kärhanada köp maksatly önümçiligiň giňeldilmegi netijesinde ösümlik ýaglaryna dürli hoşboý ysly goşundylary goşmak arkaly dürli agramdaky hojalyk sabynlarynyň üç, el-ýüzi ýuwjy sabynlaň on bir, bakteriýalardan goraýjy gaty we suwuk sabynlaň dört, gury we adaty saçlar üçin şampunyňam dört görnüşi öndürilýär. Kuwwatly enjamlaryň sazlaşykly iş edilmegi netijesinde öndürilýän hojalyk we senagat önümleri harytlyk derejesi ýokary bolan göze gelüwli gaplara gaplanýar. Bu önümleri gaplamakda zerur bolan polietilen gaplar kärhananyň kuwwatly enjamlary arkaly taýýarlanýar. Türkmeniň Rysgaly hususy kärhanasynyň işçileriniň öndürýän bagtyýarlyk döwrümize mahsus bu önümleri ýurdumyzda geçirilýän önümçilik sergilerinde-de mynasyp orny eýeleýär. Kärhanada bakteriýalardan goraýjy Asman atly çygly süpürgiçleň sekiz görnüşi öndürilýär. By kärhanada otaglara ýakymly ys beriji hem-de aýna arassalaýjy siriçlerem öndürilýär. By önümler tokaý tämizligi, deňiz howasy hem-de beýleki hoşboý ysly tebigat ösümlikleň atlary ýaly döwrebap atlar bilen atlandyrylýar. Kärhana öz taýýarlaýan ýokary hilli we ekologiýa taýdan arassa önümleri bilen içerki bazarlarymyzy üpjün etmek bilen bir hatarda, daşary ýurt bazarlaryna-da eksport edýär. Bi hususy kärhananyň işleri telekeçiligi ösdürmek barada edýän bimöçber aladasy üçin hormatly Prezidentimize tüýs ýürekden çykýan alkyş sözlerini aýdýarlar.
Hormatly adamlar, indi bolsa ýurdumyzyň welaýatlarynyň we paýtagtymyz Aşgabat şäherinde şu gün ýigrimi dördünji awgustda sagat ýigrimiden ýigrimi bäşinji awgustda sagat ýigrimä çenli boljak howa barada Türkmenistanyň howa maglumatlygynyň berýän habary bilen tanyş boluň. Balkan welaýatyna az bulutly howa bolup, günordan teýle sekuntda ýedi, on iki metr etýän şemal öwser. Howa gijesine ýigrimi bir, ýigrimi alty gradus, gündizine otuz bir, otuz alty gradus maýyl bolar. Ahal welaýatyna açyk howa bolup, demirgazyk günordan teýle sekuntda alty, on bir metr etýän şemal öwser.

Lebap welaýatynda açyk howa bolup, demirgazyk-günordan seýlese-künde ýedi on iki metre ýetýän şemal öser. Howa gijesine on üç on sekiz gradus, gündizine otuz otuz bäş gradus maýyl bolar. Daşoguz welaýatynda açyk howa bolup, günortan tegelýän sekuntda bäş, on metre ýetýän şemal öser. Howa gijasynda on iki, on ýedi gradus, gündizine ýigrimi dokuz, otuz dört gradus maýyl bolar. Paýtagtymyz Aşgabatda açyk howa bolup, dymyradyp-günordan tegelýse günde ýedi, dokuz metr etýän şemal öser. Howa gijesine on sekiz, ýigrimi gradus, gündizine otuz iki, otuz dört gradus maýyl bolar. Ýurdumyz boýunça awgust aýynyň ýigrimi bäşine magnit hadysasynyň durnukly ýagdaýda bolmagyna garaşylýar. Eziz watandaşlar! Tomus paslynda howanyň derejesiniň ýokarlanýandygyny nazara alyp, paslyň aýratynlyklaryna laýyklykda geýinmegi, Günüň ýiti şöhlesinden goranmagy, şeýle-de ýurdumyzda hereket edýän şahsy we jemgyýetçilik arassaçylyk tertip-düzgünlerini berjaý etmegiňizi maslahat berýäs. Mähriban ildeşler! Bulary berk berjaý etseňiz, ýylyň islendik paslynda öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz.